Аксубай районы Иске Кармәт авылында Хәсән Туфанның туган авылы, менә Хәсән Туфан музее янына килеп җиттек. Һәм Хәсән Туфан музеена мин кереп барам. Хәсән Туфан музеенда тәгъзимә туташ дип әйтим әле. Әйдә безгә җаным күрсәт әле, нәрсәләр бар монда? Хәсән Туфанның шәхси әйберләре бармы? Хәсән Туфанның үзенең шәхси әйберләренә килгәндә, мин сезгә хәзер менә бу музейда бу э, залда күрсәтәм. Хәсән Туфанның үзенең шәхси киемнәре, баш киеме, киемнәре, өс киемнәре, аяк киемнәре, аның кәнәфиләре, аның хатынына беренче бүләк иткән редикуле. Алар өйләнешкәчтен дә иң беренче бүләк иткән редикуле, аның шкафы, аның көзгесе, шушы шкафта 500 данәдән артык китабы, үзенекеләр, Хәсән Туфанның хатынының кәгазьләре, менә аның эш урыныннан куылган кәгазьләре, квартирасыннан куылган кәгазьләре, барсы да Хәсән Туфанның үзенеке. Һәм менә инде 2000 дә аның эш өстәле, Хәсән Туфанның язган, үз куллары белән тотып язган машинкасы. Шул ук вакытта Габдулла Тукайның премиясе да бездә. Шул ук вакытта Хәсән Туфанның Себердән кайткан, бер үзе тегеп киеп кайткан күлмәге. Ул кайткан вакытта кайта абыйсы янына Уралга, Лысва шәһәренә кайта. Лысва шәһәреннән абыйсы менә шушы күлмәкне кигереп, Аны Казанга сата. Бу аны. Бу төрмә кайсы?
Менә бусы төрмә түгел, бу бит инде 10 ел сөргенгә сөрелә. Ул бит анда көтү көтеп йөри бит инде, төрле эшләр башкара. Ул бит 5 ел төрмә утырганнан соң 10 ел сөргенгә җибәрелә. Менә шул сөргеннән кайткан вакытта үзенә үзе менә шушы тукыманы сатып ала һәм шул тукыма белән үзенә үзе күлмәк тигә шул тукыманы. Ә менә бусын инде анарга абыйсы бирә Казанга кайту өчен менә Бу хәзер туфанның йорт нигезе. Ә шушы йортта аның урында йорты була, ләкин ул янып китә. Бу йортка урынга бүтән кеше йорт сала алмый. Соңыннан инде менә шушы йортка йорт урында йорт музее булдыралар. Беренче директорыбыз безнең булды. Беренче директорыбыз менә шушы музейны башлап йөрүче, бөтен менә шушы әйберләрне бертекләп җыючы Рушания Фатовна Минханова. Һәрдаим музейда эш бара, э, төрле кичәләр үткәрәбез, төрле мероприятиеләр үткәрәбез. Кунаклар Казаннан да кайта инде, әби. Казан- Казаннан да кайта.
Быел үткән елны Хәсән Туфанга багышлап корбан чалдык. Шулаймы ни?
Е, Хәсән Туфан рухына багышлап үземнең гертымнан корбан чалдык. Һәм инде шушы корбанны без матур иттереп, зур иттереп, аңа Хәсән Туфанның үзенең герт музеенда үткәрдек. Төшегезгә керәме Хәсән Туфан? Хәсән Туфан бер генә тапкыр минем тешемә керде. Ничек керде?
Былтыр минем тешемә керде. Шулай утырабыз, имеш, ул минем мин өстәлнең бер башына утырган, ул икенче башына утырган. Әйе, әйе, әйе. Самовар, җәймәләр. Җәймәләр шулай иеп куйган, ул чәй эчә шушы җәймәләр белән чәй эчеп утыра. Нәрсә әйткәнен дә белмим, шушы җәймәләрдән сындырып алып, җәймә белән чәй эчә. Мин инде уйладым, уйладым да, мәйтәм, нәрсә эшләргә инде, мәйтәм, бу нәрсә, бер апага да сөйләп карадым мин аны. Һәм шуннан соң инде ул синнән берәр нәрсә булса да никтә торгандыр, өмет итә торгандыр дигәчтән, без инде менә аларга корбан чалдык. Ә корбан чалдык, әйе. Бик зур эшләр эшләгәнсез. Бу нәрсә була инде безнең тәгъзиме? Бу Габдулла Тукай премиясе, Хасан Туфанның Габдулла Тукай премиясе.
Ничәнче елда бирелә әле ул? 66 елда.
66 елда.